wamare wunu. An amaro Acholi me South Sudan ki Acholi ma gitye woko ma gitye i bor piny ma tic oterogi i bor piny. Amarowu i yo acel ni wun wumaro paco, wun wumaro dano ma gitye gang kany. Dok bene wun wungeyo ni dano ma tye gang kany gitye ka wok i peko marac ki i can mapapat. Amaro i yo acel ni wiwu pe biwil pi nyiya acoli ki woko kunu, ma odwoke pwoc botwu. Amaro kaka mapatpat ma giwinyo leb lwor acoli. ma gang kany-nyi, amaro ento pi wun weng. Ka in inen kit gin mo keken ma in ibolo i yamo, cit inen comment marac, ibinongo acwli aye ocoyo, acwli ma gang kany aye ibinongo ocoyo i komi, comment mo keken ibinongo acwli ma gang kany en ocoyo i komi marac, kono iloko maber mukene wapwoc ni atye pwoyu, awa apwowu mere eni. En dok dwoke ni ipwoya pingo? Ee kono ngo? Acoli ma gang kanyi giluyela. Cit itim gin mo keken i social media ibinongo ni jo ma tye apwoyone ibinongo acoli me South Sudan. ibinongo acholi ma gitye woko i Australia gitye i kabedo mapat pat acholi ma gitye i kauntry mapat pat mapat ki i Uganda kany ibinongo acholi mogo ma tye mere i Kampala eni ibinongo bene olo olo kitgi moni tye ma beber tutwalle ma gitye i northern eni gitye mere gang en ma gineno kome kato-ni. jo cani gin aye dong gicanyi loyo gin mo keken ma itimo inongo ngat mo opwoyi maber binongo acwali ma woko ka pe inongo acwali ma woko ci inongo lango langi, langi maro acwali ibinongo lango en tye ka pwoni nyo olee olee itimo maber olee kono ngo ibinongo ni lango aye tye ka pwoni. Aya, ka pe inongo lam abinongo aluu. Owora, ee ityen inedi yo, ibinongo aluu. En aye ngo tye ka pwoni, jo pa dola. Ibinongo gwok ka kwaa ma olo winyi leb acwali ne nongo tye ka nyero iye yom. Ibinongo madi ma ngeyo leb acwali nongo iye yom pi winyo ngo ma nongo in itye ka timo ne, nongo iye yom. Ento acwali ma tye gang kany. Gin mo atamo i wiye nongo calo iwaci ni ma ngat tye yweko. Nyeko ocito ogoyo i cawa enoni. En oweko kite ngat alego matek calo ngo ka inyek itye iyele nono ka lega. Nyeko rac, nyeko weko rucu gin aber ma in itimo ni o weng. Jealousy, jealousy rac. Jealousy rac, in ka imito bedo dano ma in ingeyo ni imito bedo maber i lobo ni kwany nyeko ki i cwinyi, kwany nyeko ineno meru mo tye ka cito maber mite gibedo ki en dine cok i kome wek en oyeng yo wek ibed en oil in bed cok kwede pe bed nyek pe ilweny i kome. Lubanga medde ki onyo gum i komi. Ento in inyik ma pe iromo konyo wa ngati mo keken, weko ka in ineno mot, jo muywek-ki, jo ma tye i gang kany ma giywek, ma ka peko mo opoto i komi, ci icwal jami ni yamo ni aa myero kikonya, an atye ki peko kuman kuman kuman, jo magi bikonyi, ibinongo acwali ma woko. Acholi ma woko ki dano mogo ma tye i Kampala ma nongo tye ki mar i kom Acholi ci iwinyo ni an abolo gimonona moni manok kene an abolo gimonona moni manok kene jo ma gang eni ma giyero ayera ni wek otweri ee kono wek otime nining wek otime nining pe gitimo kumeno i kit me bedo i kit me kwo pe bedo kumeno wakonyu dano ki jami ma Lubanga omiyo itwa wakonyu kwedgi. In ma Lubanga omiyi dong lonyo itye kwede, kony lucan, kony lucan. En aye dong gum eno itye ka kano lonyini dye polo eno. Ento ka itamo ni ibicito ki lonyini ni i polo iwang. lonyo enio jami ma watye kede nio wa kom ma abedo iye ni weng dongo eto tic maber ma in ibeda tiyo ne ki dano en aye bicito inongo iye jami maber i polo ka onongo i o i polo ci gin alego wan macalo lwak wan macalo dano wan macalo lungec wan macalo jo maryek watiyo ki jami ma Lubanga ominiwa i yo maber, watiyo kwede i yo maber kuman ba.